Tajba, ringrazzja li jgħidu l-appendent tal-Kumarusga. Din hija r-raba' attività li sena ta' Wild Iżejtu, it-tieni taħdita. Din darba aħna nagħmlu xi fuq aspett naturali. In-naħla Maltija u l-produzzjoni tal-art. U għalhekk stidinna l-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija u għandna lil Dylan Farrugia illi ħajkun qed jagħmel dil-preżentazzjoni u jwasslilna aktar għarfien dwar dan l-insett importanti ħafna fiċ-ċiklu tan-natura. Għal-fidejkom. Ringrazzjak, Ruben.

Mela, eh, kif għalinna eh, Ruben bidon s-seritew l-umma kemm kull naħla Maltija sewa, naħla Maltija, eh, però napprezzaw li fin-natura hemm diversi insetti li forsi għal minn ma jkunx jaf, ma jkun pjuttost l-istess. Tajjeb, u għana nkun nitkellem fuq waħda minnhom biss. Il-naħla tal-għasel Maltija, jew waħda minn dawn l-insetti kollha illi insibu eh, natura bażikament tajjeb. Dawn huma fost il-familji tan-naħal sewwa. U aħna ħankun qed nitkellmu biss fuq waħda minn dawn. Jekk waħda biss. Imma napprezzaw ukoll għax Vera aħna għall-fondazzjoni għall-konservazzjoni tan-naħla Maltija, imma ejja ħbieb inħallu perspettiva wiesgħa għal dak kollu li jkun qed jiġri tajjeb madwarna fis-sens ta' natura, ġifieri jekk għanżemmu fjuri tajbin għan-naħal tal-għasel u ejja nżommuhom, imma dawk mhux tajbin għan-naħal tal-għasel biss tajjeb, ejja dejjem inżommu perspettiva wiesgħa. Tajjeb. U issa għall-informazzjoni tagħkom ukoll għax forsi intom xaġġornati, ovvjament fil-xjenza Iktar kemm nimmonitoraw u nagħmlu monitoraġġ u iktar kemm infittxu, iktar niskopru. Tajjeb. U l-aħħar li kien hemm aġġornament tar-rekords. Sewwa. Fuq naħal qed ngħidu naħal speċi differenti ta' naħal li għandna fil-Gżejjer Maltin. Kien 2023, ġifieri fil-ambitu tax-xjenza kważi kważi sar antik dan. Tajjeb. Imma naħal miris, naħal, ġifieri qas biss qed ngħidu snażal, jew kuċini tagħhom, jew nemmen, naħal biss. Għandna 105 speċi differenti ta' naħal. 105. Kollha jgħamlu kemm il-fimsejjer Maltin tajjeb, Jiena nħobb ngħid li dawn l-insetti u n-natura kollha li għandna madwarna kważi kważi hija Maltin iktar minnha għax hija ħafna, hija ħafna iktar minnha u hekk aħna niġu mmorru tajjeb imma dawk jibqgħu hawnhekk warajna wkoll. Tajjeb sakemm sfortunatament ma aħna bħal umani ma jindux azzjonijiet illi nkunu qed iwasslu għad-detriment tagħhom. Tajjeb. Jiġifieri aħna llum ħankunu qed nitkellmu fuq waħda minn dawn l-ispeċi ta' raħal. Sewwa. Issa waħda għandi tliet stampi ta' forsi qed nisma' qed nisma' tajjeb tajjeb żomm saraw x'ħadd għal daw. Kollha forsi ehm, jitu daqsxejn simili u fin-natura jaqdu wkoll. Ir-ruoli li huma simili ta' ħaddina kemm mhux kollha l-istess. Mela, hawnhekk qed naraw naħna naqra tal-għasel. Sewa, kullu meta kien ħallhom sa jekk se ġej ħafna fjew da xejn ta' fid-detta naqra tal-għasel u mal dax hemm ħafna xi tajda jem. U llum ġas għandhom qed ikobru biss il-flus tal-mejda ġifieri. Ġifieri hemm ħafna iktar ħafna affarijiet xi tajda sewa.

Ma ġiex hawnhekk biex jippersegwitana biss. Forsi b'mod indiretta xi duna waħda hawnhekk u qed itteb fuq, forsi dejjem ftit xi drabi. Imma nifhmu li wkoll għandu l-irwol tiegħu tajjeb. Mela tinsemmu iż-żnażel li huma tip ta' familja differenti, in-naħal kif għandna kif rajna fil-islam preċedenti u aħna nkunu kemm fuq tal-għasel. Imma apparti l-irwol L-irwol importanti li dawn kollha għandhom fin-natura tajjeb, suġġerit ukoll forsi aħna li ngħidlek kuna wkoll ngerxuhom lejna għalhekk. Ehm, napprezzaw illi n-naħla tal-għasem forsi aħna naraw bl-inti daqsxejn iktar kif tal-battajt, fukata fuqha għalfejn. Għax ma taqdix l-irwoli biss li għandna fin-natura, li għandha fir-rwol tagħha fin-natura bħalma għandna. Għandna rwoli differenti, minn għalliem, minn tabib, minn pulizija, sewwa dawn ukoll għandhom irwoli differenti kull sett. Imma apparti minn hekk, minn naħa tal-għasel, qiegħda fl-isema stess sewwa, jien ukoll għasel. Jiġifieri għalina l-bnedmin u issa ħaskopru kollha xejn iktar kif ir-rabta ma' Malta. Tajjeb. Għandha xi daqsxejn ta' post speċjali. Tajjeb din in-naħla tal-għasel qiegħda f'isimha stess in-naħla tal-għasel. Issa, Mela, il-produzzjoni tal-għasel globalment, għaddu sa mux f'Malta, globalment, hija bbażata fuq il-naħal tal-għasel, sewa fuq speċi waħda biss, Waħda minn dawk il-hija ħamsa li hemm f'Malta, waħda biss, illi b'mod differenti jinsibuha madwar id-dinja forom differenti Malti jagħmlu xi fuqha wkoll. Dik hija l-bażi ta' produzzjoni tal-għasel. Sewwa, nieħdu wkoll prodotti differenti oħrajn ta' tagħma nżommuha sempliċi, tajjeb għalissa. Nieħdu l-iktar l-għasel minn. Tajjeb din l-ispeċi partikolari. U kien qed ngħidu Għawak ktibt il-għon għarrum, biex kultan bil-għon, xaħem, u numri li huma xejn antik, il-kol, dar jeb. Met nitkellmu li l-importanza ta' naħra ta' rasel dar jeb, illi hija importanti għal-produzzjoni tal-ikel. Ġili naħseb smajnija forsi bl-Ingliż, bil-Malti ma tax nisimgħu pollination. Pollination, ġili smajna bil-kelma pollination, pollination. Bil-Malti, fil-proċett tal-prosit, proċett tal-dakra, Sewwa. U wkoll qed tkellem fuqha tajjeb li anke dan it-termini li għandna l-Malti qed nużaw ukoll għalfejn għandna ngħidu pollination mhux dak li hawn fil-kuntest Malti. Ejja nżommu ħajja l-lingwa tagħna tajjeb ukoll. Jiġifieri n-naħla tal-għasel hija dakkar pollinator, dakkar tajjeb il-proċess dakkra pollination u min jagħmilha dakkar il-pollinator. Huwa dakkar ewlieni Għax napprezzaw ukoll li ħafna mill-frott li ninkbu anke xi ftit bħal ħaxix jiddependu minn dan il-proċess ta' daqra. Sewwa. U napprezzaw li anke b'mod globali sa mhux f'Malta biss. In-nagħna tal-għasel din dan l-ispeċi waħda minnhom, waħda minnhom biss, tagħmel ħafna lejn id-daqra sewwa. Ukoll jisu li ovvjament hemm il-produzzjoni tal-għasel bħala settur, jisu settur ieħor Il-liema ta' Bigold jgħidu l-għasel wara Bigold Kura. Tajjeb. Ġifieri fiha nnifisha wkoll dik tal-għasel fiha x'sawwret ukoll anke f'termini finanzjarji xi kultant il-bniedem biex nibnu xi ħaġa rridu ntuha għalkemm nara tal-għasel kif qed ngħidu l-organiżmi kollha u n-natura għandha ngħidu li għandha valur intrinsiku. Ġifieri tista' ma ssib tiegħek biss valur għax dik għandha valur fil nifisha intrinsiku. Ġifieri nisseb nifisha. Imma għandna d-demmi biex nibqgħu xi drabi konna ħaddu dal-valuri tajjeb monetarji biex l-ekonomija tajjeb għal ġifieri nara naqra xi rendu Iżda, kellimna mod ġenerali fuq eh, naħa tal-għażel bħala speċi waħda, hemm issa jien nibdew nifoka ftit fuq Malta, għax wara kollox qed nitkellmu fuq naħla Maltiju. Mela, napprezzaw illi Malta din ir-rabta li hemm bejn il-gżejjer Maltin u da l-insett ċkejja ċkejja tajjeb. Tmur lura ġiren ta' snin. Sewa. Nibdew b'voice clip smajtu, li ma għandha xejn minn Melita, li tfisser bosta laser jew ħlewwa, ġifieri għan. Fl-isem innifsu napprezzaw din ir-rabta. Sewwa. Apparti wkoll il-bosta pronunzazzjonijiet ta' postijiet illi għandna f'Malta illi jixhdu din ir-rabta b'kollox. Issa jien nixtieq nipprietkawlkom fuq forsi l-kelma illi ġej minn għandi, bi, Tajjeb, imma anke b'mod attiv bħalissa għadna nsibu postijiet li jkun il-għasel inħossha l-imġiba. Dawn kollha huma termini fl-agrikultura li juru ż-żejtun min jaf l-isem innifsu li ġej miż-żejt u l-produzzjoni imma min jaf kemm il-bexxier ta' żmien ilu jissawwa sakemm ħa l-forma tiegħu. Tajjeb u l-istess ħaġa tal-postijiet, jiġifieri dan huwa proċess li mhux daqqa waħda iqum Ruben filgħodu jgħid isma' dan mhux se jkun jismu żejtun. Le, hija xi ħaġa li tieħu żmien u tagħti ħabba għall-postijiet li jixhdu iktar evidenza għal din rabta li hemm bejn din popolazzjoni, sa mhux popolazzjoni ta' nies, popolazzjoni ta' naħal tal-għasel li joffri żejr Maltin. Tajjeb. U l-żejr nifisom. Sewwa. Aċċenn ukoll li semmejt ukoll ftit il-lingwa wkoll u tajjeb li nsemmuha wkoll hawnhekk bejnietna għax naħseb punt importanti. Napprezzaw ukoll li fl-apikultura peress li hija sena li ġejja miż-żmien il-bogħod il-bogħod, ħafna mit-termini, it-termini li nużaw fl-apikultura hemm it-translation tagħhom, traduzzjoni tagħhom eżatt bil-Malti. Jiġifieri tista' tirreferi għal ħafna mill-logħob, il-proċessi, in-naħa differenti li tara Il-paġi wkoll. Kollu, kollu evidenza ċara illi anke kulturalment, mill-lat lingwistiku, mill-lat ta' postijiet, mill-lat ta' kif jissemmew l-affarijiet, illi dawn ma huma proċessi li jieħdu tul tul ta' snin. Sewwa. Li kieku ġejt illum hawnhekk nitkellem fuq l-informatika u l-kompjuter, m'hemmx traduzzjonijiet tajjeb għall-affarijiet fl-informatika, għax dan huwa f'ħafna oġġett modern u riċenti. Allura, it-traduzzjonijiet għadhom ġejjin prova fil-Bilmanti, forsi darba jsejru. Imma nista' nikkonfermalhom li fl-agrikoltura tajjeb għandna termini bil-Malti wkoll. Sewa, ta' kull proċess żgur ħasseb it-terminu bil-Malti. U nsemmu wkoll illi dawn l-affarijiet kollha li tnajdu in-nies li kien joqogħdu hawnhekk il-Maltin sewa tal-passat u kienu jindunaw li għandna popolazzjoni ta' naħal speċjali u xi kultant ukoll kienu jagħmlu aċċenn għaliha mod simbolu sew u hekk qed naraw il-five minutes li jidher li ma three minutes, three minutes. Ma sejx. Ma rridx issir ma sew għal se nitfallu sassa. Three tenths ta' sent, ġifieri. Imma wkoll naraw li dik il-kontra fil-1972. Mija xejn li dik naħla tal-għasel u xi meta sar jgħidilkom hawnhekk ħa niskop għodha xejn iktar issa. Fejn ngħid isellu tidu ma konniex nafu għadna li għandna naħal tal-għasel Malti li speċjali u li tant huwa speċjali illi għandna nistgħu nisu bħala sottospeċi għalih u dan ma tant huwa differenti. Ma konniex għadna. U ġas konna nafu li jisma' għandna popolazzjoni tal-għasel li speċjali. U tant għandna rabta aħna miegħu bħala poplu Malti. Illi tant illi konna nużawhom ukoll fuq il-muniti ta' sewwa, jiġifieri daqshekk mod din ir-rabta. Hawnhekk għal min forsi bħal San Tumas ikun irid jagħru xemmen hawn qed insib għamilt lista wkoll ta' terminoloġija illi użaw dawn huma tal-irwoli differenti tal-naħad u li jmiss huma tal-equipment u tools. Jekk l-għodu fil-tools, il-naraw,

In-nagħal kien jinżamm f'dawn il-kontenituri li kienu ovvjament tal-fuħħar għax ovvjament il-materja prima tas-siġar f'Malta kienet riżorsa għelja. Allura dak li jkun in-nagħal tajjeb kien jagħmel l-affarijiet dak li jkun isir sewwa. U dik il-ġimgħa kollha Se forsi ġiri li smajtu biha, forsi ġiri smajtu l-espressjoni xi taqlib. U bat għidejt, eh, ġibiri xi taqlib. Literalment jibda jitfalek għax tkun xi ħaġa jeksa, ma fasum. Immaġna fasum bla kif. Mhux ħaġa ġibiri xi taqlib literalment tant tkun xi taqlib li tajjeb bucket full spring base. Literalment translation, traduzzjoni, ġibiri Naqdu nitkellmu fuq dawn l-affarijiet qed ngħidilkom ħanet il-qum sejjer. Imma biex napprezzaw li għandna fil-passat, din kienet issir b'dawn il-beehives li kellhom fl-antik ukoll. Mela kon qed ngħidu. Ehm, kull waħda li tista' tara kom xeda. Il-kom la mela tkun mimnefqa, tajjeb meta jagħmluha xeda mnefqa, Il-ħajtu, il-lieva, bil-mat ikun tintuża l-termu sikkina u kolġieri, għalhekk ngħidu n-naħħa la jaqtaw l-għasel, għax kienu jużaw sikkina għalhekk jaqtaw. Sewa, u anka forsi ġiri smajtu bil-proċess ta' swarming u ta' u fil-jum tibda semmu n-naħħa li tkun fuq friħ u friħ da dejt daw xinu ma daw friħ ma le daw huma iż-żar ta' naħa sewa. Jiġifieri u joffroh, in-naħal joffroh. Bħalissa pereżempju tibda ssib insosta naħal, bħalissa huma mexjin tajjeb bix-xogħol, jibda joffroh in-naħal. Sewwa fil ħin li joffri ħarifa, in-naħal Malti Ibrahim sewwa. Jiġifieri nirrid ngħidilkom naħseb fimtu l-mod tajjeb li rrid ngħidilkom li jisma' din hija xi ħaġa li ġejja mill-bot, tajjeb, u l-naħal Malti u il-Maltin. Indunaw li dan huwa speċjali. Tajjeb, indunaw li huwa speċjali.

Le, ma sena 200 qed ngħidu, u dak kien hemm mela fis-sena 200 l-Imperu Ruman tajjeb u l-Imperu Ruman dejjem jagħmel ċensimenti biex jara x'art qef u xi għax da kellu mhux Malta biss. Mediterran kollu bażikament. U f'daw waħda kien qabad il-dak Claudius Ptolemy li kien probabbli Grik

Imma tajjeb ma tkunx tista' tmur lura d-dar tmur. Imma jekk forsi jkun perjodu jkun daqsxejn iktar kwiet, ngħidu għandna li x-xitwa għandna mmorru li rebbija, dik in-naħla forsi tgħix tliet xhur. Jiġifieri skont iż-żmien il-ċarik fih ħruġ u għaf. Ekku, ekku, ekku. Issa, in-naħa Maltija hija tajba għax letteralment żviluppat għal kundizzjonijiet Maltin mela ħana.

Fil-flora semmuha bħala varjetà pereżempju. Imma l-istess kunċett. Illi ehm, il-bniedem krea sport li qatt jażel. Il-kultura dik hija razza. Hawn minn hemm toħroġ il-kelma domestikata. Sewa, domestikata, ġifieri din rawwimha l-bniedem għax minn ġenerazzjoni għal oħra għad jagħżel. Sewa, jien naf f'taqqa tgħid, il-klib pereżempju, qed tagħtes. Jien qasafar tara kamalini bil-truffeti jew xi ħaġa. Dawk huma kolorazzjonijiet ta' varjetajiet domestikati. Sewa. Imma, sottospeċi issa, mela razz ok, firma. Sottospeċi x'inhi? Sottospeċi hija popolazzjoni ta' annimali jew flora ta' jebk jew fjuri jew siġar jew insett għandha l-għażel tagħha illi skont il-post fejn jinsabu huma differenti minn xulxin. Imma mhumiex differenti bissejjed li da tista' tgħidilhom li huma speċi differenti. Ġifieri għadhom ma sarux differenti bissejjed biex inti da tista' tibda tgħidlu li inti sirt oġġett differenti kompletament. Jiġifieri jekk dawn ehm, sottospeċi differenti li jsibu postijiet differenti, tajjeb, jiltaqgħu ikunu jistgħu għadu jitgħamlu, għax mhumiex differenti daqshekk illi ma jistgħux jitgħamlu. Sawa, għandna femmija l-idea ta' sottospeċi qisu jgħed nostri fil-vjaġġ li ħassir speċi differenti. U speċi nifmu fil-popolazzjoni ta' flora jew fauna li tanti differenti minn xulxin. li saret popolazzjoni għalija. U ma tida marba. Iva. Meta jitamu, daw jisir jitamu speċi differenti. Mu speċi, sotto speċi. Speċi differenti ma jistawx jitamlu. Animali u flora. Għax ma differenti minn xulxin li jima nistax. Għalek, għax għadna għafstrin. Tajjeb, jima nistax nifbaqom. U l-appatellu ġa tikkombinu għakun jgħid għan uħroġ naħar xaħar, għax ħassir din. Tajjeb, għax, tajjeb, ma nistax. Għax ma tistax, ma tistax. Imma, sotto speċ differenti, huma differenti, ma mhux differenti bizzejed biex ma jkunx jistgħu jdaħru qatt, sewa. Issa ovvjament jkunu forsi proċess minn barra

Ngħidilkom bil-lest sewwa li dawn it-tlieta huma razez u l-maltija hija sottospeċi. Għax, mela jekk huma razez kif spjegajna, razez għax huma domestikati. Vera mhom il-Maltin mamluhom mod artifiċjali. Sewwa, għax forsi nzerta li nduna dari kien hemm Xi oħra partikolari ma tantx ma kienx logħbiet, da tajjeb għalli ma kienx logħbiet ma ħsajx. U beda jgħabbi minn dak tibda oħra. Sewwa, da tajjeb għax ma jħartux is-sajf Malti. U l-istess din, eh, ma tantx inti għati ben u ma tagħmel li wkoll il-ħarim, mela hija tajba ma tali. U l-istess ħaġa il-tiġiġa. Huma kollha razziż domestikat, dawk ħalqu minn ħalqu minn fi żmien. Hemm xi wħud minnhom forsi fosthom l-għoġoli li spiċċaw qed nerġgħu nippruvaw nġibuh lura. Tajjeb, għax u u kollha għandhom il-valur tagħhom, dan ma rridx nittiegħek ħażin għax kollha għandhom il-valur tagħhom, speċjalment fl-agrikoltura. Imma il-valur tagħna l-Malti huwa fl-agrikoltura u fl-agrikoltura imma mod naturali qabel il-bniedem. Sewwa. Da biex biex tifhmu daqsxejn iktar intom sewwa mhux għandhom biex tkunu taf u li jisma' il-baqa' għandu speċi kollha ta' oġol differenti, speċi kollha ta' baqa' differenti, kollha ġejjin minn din minn din l-ispeċi, li ovvjament kienet speċi li kienet wild, selvaġġa, li l-bniedem raħħa għal din din darba biha tagħmel dan il-lamina u sejba sena kollha. Sewwa, U issa minn baqar kollha jien naf il-friġi eh, ta' Malta ma tax taffari ta' ta' baqar, sorry. Imma il-baqar kollha ġejji minn din il-popolazzjoni ta' baqar selvaġġ. Sewa il-bniedem issa l il-ġurnata din it-tip ta' baqra huwa estint, m'għandix għadna nsabuha sewwa. Jew forsi għadna bniedem kollha, jew forsi kien srupi differenti imma jiġifieri kollha ġejjin minn hemmhekk. U il-proċess beda daqs 10 minn telef sena ilu.

U l-proċess beda 10,000 sena ilu. U l-istess ħaġa bla, tajjeb, serdu fih. Dak huwa serdu selvaġġ propju. Sewa, illi jammar hemmhekk fit-Thailand sewa u South Asia, South Asia hemmhekk tajjeb. U l-proċess ta' domestikazzjoni beda daqs 7,000 u llum aħna dawn il-varjetajiet u l-istess kollha differenti. Issa, Din iktar l-informazzjoni ta' għalli jom kajna u nitkellem u bil-ma diġa kellem għanti fuqa, s-sunju s-sassi fuq sotto speċi, u għabad dak li jitnajtu sewa. Illi il-ġeneru, mela, napprezzaw li ma jfetnajtu napprezzaw li naħla tal-asel hija parti minn natura. U dawn ix-xjentisti jħobbu jikklasifikaw l-affarijiet sewwa u dejjem iqassmu l-affarijiet. U dawn ma jismhomx Dylan jew Ruben, ma jituhom l-isem ovvjament bil-forom tagħhom tajjeb. U mela, in-naħa tal-għasel fix-xjenza fin-natura jgħidulu għabis, inna, mela, mill-familja tan-naħal, mela l-għabis ma kienu l-ġeneru u l-ispeċi, id-din jisem, Bil-kunjom speċi li jiduru hekk tajjeb, Mellifera! In-naħla li tagħmel l-għasel, bil-Latin sewwa daw għax kompli jkomplikaw id-dinja daw, imma dik tfisser in-naħla li tagħmel l-għasel. Sewwa. U napprezzaw illi għax ovvjament kull staffa li tinżel fil-perjodu ta' żmien li daw eh, isiru dan inti bissejjed li tibda tista' tgħidlu ma' popolazzjonijiet differenti, speċi differenti. Tajjeb. U biex biex naħla tal-għasel saret speċi differenti, ħadet kien madwar 8 miljon sena ilu. Il-bira. Issa. Napprezzaw il-naħla tal-għasel Maltija hija sotto speċi ġiviri taqbad priesel hija fera biss minnhom. Dak il-proċess beda 6 miljon sena ilu. Dak il-proċess. Beda ġiex miljuni sena ilu sewwa. Issa, probabbli l-iktar xi ħaġa ġeografika li ħalli impatt biex il-naħa Maltija saret naħa nafu biha kien dan il-perjodu sew madwar 19 sena ilu meta il-livell tal-ilma baxxa kien hemm il-bridge base għalija u Malta u bil-fatt naħla Maltija tixbaħ li naħla sal. Jixtieq punti Sakemm mbagħad reġa' tela'. U Malta ta' waħda, mela, flimkien ma' barra barra minn ġewwa ġewwa, minn Malta Malta, u inti daqshekk ta' hemm tista' ma kien hemmx il-gold ocean ħammur sa ma kien hemm xejn. Għaljem. Ġifieri, kważi kważi mod definit, 19 sena ilu L-njum il-dalom xejn. Laħma xejn, sena ilu Kien l-aħħar skambju ġenetiku. L-aħħar skambju ġenetiku. Ma tħaddux iktar żgur minn dakinhar l-hemm. Sewwa. Oh, sorry. Oh, u ftakru, ftakru, il-bniedem ilu biss Malta madwar 8,500 sena ilu. Mill-aħħar l-iskafri li għam, tiftakru kien hemm sabu. Ilu biss Malta ġifieri. Nkomplu napprezzaw tajjeb kemm dawn l-affarijiet morru 20 ta' snin qabilna.

Inna ħna Maltin. Għad pajjiżna, kuni. Maħta għammar l-ebda l-oħra d-dinja. Iżżoġ ta' wirt naturali. Imma x'jagħmel hawnhekk? Il-gżejjer Maltin, il-ħut ta' Stonilu, nfirdu mill-pieta kontinenti. Kundanna tal-għasel, it-tnam, spiċċat iżolata ukoll. Iż-żmien adattat għall-klima u l-ambjenti naturali lokali, tant li żviluppat karatteristiċi uniċi li tnaqqxu fil-ġenetika. Huwa mod differenti mill-bqija tan-naħal tal-għasel madwar id-dinja. Fid-disgħinijiet ġiet studjata u nstab li hi sottospeċi unika. Ingħatat l-isem xjentifiku Apis mellifera rutneri. Tifla għas-sjuf nixfa Maltin. U dawret iċ-ċiklu tagħha madwar iż-żminijiet meta l-aktar ikun hawn abbundanza ta' fjuri. Għan-natura lokali, in-naħla Maltija hi importanti ħafna bħala nseddanttant. Taqdi rwol ekoloġiku kemm għall-flora naturali kif ukoll għall-prodotti agrikoli. In-naħla Maltija u l-prodotti li nieħdu minnha minn dejjem kellhom rabta intima ma' dawn il-gżejjer. Qies biss l-isem Malta aktar x'ifisser għasel ħelu. Il-bnedmin ilhom li jafu l-bżulija tan-naħla, speċjalment għall-produzzjoni tal-għasel, u minn hemm bdiet is-sena tat-trobbija. F'Malta din it-tradizzjoni tmur lura għexieren ta' snin.
Mela bażikament sommarju qisir ta' x'għadna kif iddiskutejna. Tajjeb. U kien fl-1997, noqgħod attent għall-numri. Kien fl-1997 li uffiċjalment, tajjeb, b'mod xjentifiku rrealizzajna li Isma' għandu naħra li hija unika, tajjeb, li hija differenti minn tal-oħrajn, sewwa, u saru, ġifieri, b'mod xjentifiku, dak dik il-ħabta ma kienet il-ġenetika kienet għadha għandha x'tgħid, u kien kien letteralment igejlu il-ġwiena u jgejlu żaqqhom, dak kien il-metodu li nużaw biex naraw. Apparti ma kienx ikunu. Dawk in-numri kollha huma sottospejs kollha differenti li sewwa. Imma napprezzaw li fejn hemm iżolament, issa iżolament jew minħabba l-baħar, jew minħabba l-muntanji pereżempju, fejn hemm iżolament jibdew il-proċessi mod naturali. U jekk kif għedtilkom nerġgħu niġu forsi miljun sena oħra hawnhekk. Ovvjament imma togħmel għall-bniedem u l-impatt li għandu, dawn probabbli kollha dawn in-numri kollha jkunu sottospejs differenti tal-għan tal-għażel. Wa, ma tibqax tibqa' speċi, għax immorru fis-safari mill-istajer. U hemmhekk kien xejn ta' Malta. Li kważi kważi naħseb jiena hija l-iktar waħda rari, għax ġeografikament Malta hija l-iżgħar. Naħseb jiena hija l-aktar waħda rari. Jien. Naraw li issa da- il-pa- il- dan mhux qed jagħmel maġija aktar jekk il-proġett imma kollha jidhru xi mod jew ieħor differenti. Tistgħu taraw, tinnotaw li ta' Malta jidher xejn iktar Sofija. Forsi Se nistgħu nagħmlu studji fuq għax għadna ma nafux nistgħu fuq kull morfoloġija x'idher nistgħu studji ma forsi għax f'Malta tant hawn aks. Illi din miskina kabbar issu fiktar, ħalli jeħel il-pollen kif jista' jkun żaqqa u fieħu kemm jista' jkun Għandha żaqq ikbar, ħalli forsi meta tmur id-dakkar, fieħu kemm jista' jkun iktar għax Hemm, toqgħod dik il-bisħana biex tifissar speċjalment ara xi problema x'kanna, eh? U dan tqisu aħna konna l-ilma, eh, dawk li jsibu. Jiġifieri il-mod kollha kien insawra hija bażikament adattata għal Malta tajjeb. Ej, oħra, mistoqsija oħra hija. Mela ħarati. X'inhi l-akbar teddida Waħda minnhom li vera, terza b'dan nafu l-organizzazzjoni. Meta saqsi kelma bidati, l-uż ta' pestiċidi tibdil fil-klima jew l-importazzjoni tal-għadasel barrani. Li minn iktar waħda, x'taqsbu?

Sew waħdi. Pestiċidi, qed mela stampa. Jekk jiena naħla u tħajna pestiċidi, l-ewwel nisabu li dar lura u issa pestiċidi li jafu jagħti il-ħuti. Tajjeb. Imma anke jiena l-immunità tiegħek tbaxxieri. Taħna li aħna forsi niksħu l-immunità tagħna tibbaxxa, għana nirdu iktar. L-istess ħaġa naħamla minn ikun nasposti għal pestiċidi u forsi jekk ma jitolhom dak il-ħin, tagħtolhom ftit wara. Jew dajjibhom biżejjed biex tajjeb sfortunatament Kont ibdiet il-klima. Bdiet jgħidu li imma imma in-naħa ġadda ta' tal-klima Maltija, veru, veru, ġadda ta' tal-klima Maltija, imma jekk qed ngħidu miskina din naħla xi ma tirraġunax magħna, sew għal Dimina li jgħasta li ġej is-sadar, għadna Għadna għadna f'April, fil-bidu ta' April ġej s-sata, u s-soltu s-sata li għadna iwana lejn l-aħħar lejn l-aħħar ta' Mejju, bidu ta' Ġunju dan l-akwad ta' l-akwad jitmoħħa jkaħda dik is-sejna. U f'daqqa waħda se ta' staġun vera vera vera sħob. Fis-sata li għadna tkollu f'daqqa jagħmel rieħu kol dan li tkompli taħat, ġifieri s-sata iwana kmieni u jwaqqa' l-fjuri u din miskina qed ilha f'April u issa li għandha sa Settembru li jmiss biċ-ċuħ. Għax il-klima tisqof. Jiġifieri dak huwa l-mod kif jista' jkun li taffettwa għalina. Kollha huma teddidiet li jinqal. Sewwa. Ejja naraw dan il-kien.
Issa nisħaq. L-agrikultura lokali kienet tiddependi biss fuq in-naħla Maltija. Però mhux kollox huwa ntużaw. L-isfidi għaliha huma ħafna. L-importazzjoni ta' naħal ta' Ras el-Barrani hija theddida diretta għan-naħla Maltija. It-taħrib tal-popolazzjoni Maltija u n-naħal impurtat qed iwassal għal kontaminazzjoni tal-ġenetika u qed idgħajfilha r-reżiljenza. Saħansitra d-dehra tagħha qed tinbidel. ninsew dinija għal safranija. Għalhekk trid tittieħed azzjoni urġenti u l-konservazzjoni tan-nada Maltija ħalli dan l-inset speċjali jipproteġu. Mela, ma nafx apprezzajtux li Insa u dawġi xponti. U mela nisma, mela tel tal-abitat biddu fil-klima, pesticidi importanti. Imma biddu tal-waħda importanti, sfortunatament, hija li mela għal kull ħaġa li jmiss il-bniedem se fejn jidħol il-flus. Ninsew il-valuri kollha xi drabi. U napprezzaw li minnaħal tal-għażel Apparti ovvjament li huwa parti natura u nieħdu korrelazzjoni biex ikun ta' ninsewa u ta' ninsewa nieħdu wkoll l-għasel. Issa l-għasel jiena nbieħu nġib vallu tajjeb tiegħu u ma nilwa jagħmel. Eh, issa l-problema la ta' prezza u li hemm l-għasel u l-agrikoltura kulħadd irid dawwa lira.

Dawn jidhom li għabu f'din l-ispaċi miftuħa. Għax wara kollox, meta jibqa' mhux domestikat, jibqa' selvaġġ. Aħna ġast bħal naħħara nżommu ħebbi kemm jista' ħalli jibqa' għandna. U dak li nagħmlu aħna, nisibquh nagħmlu rażel veru, imma dak li nagħmlu aħna, nżommuh kemm jista' jkun ħebbi ħalli ma jillimniex. Waw! U dak qed jiġri illi għandna popolazzjoni tal-Għan tal-Għasel Maltija li ġajja adattata u nafu, nafu li hi speċjali għal dawn is-snin kollha. Nafu xjentifakament li hija differenti u xorta sfortunatament teżisti minn hemm dawn il-protezzjoni tal-Għan tal-Għasel għall-produzzjoni u jieħu l-irġejjen u għal dawn l-affarijiet kollha. Illi, iva. Ma jidhirlekx li kien hemm xi regolament li ma jistax jiġi importat l-irġejjen? Ġejja, ġejja, ġejja, ġejja, ġejja. Tajjeb, jiġifieri b'mod dirett qed tikkawża eh, din kif qed tilkom li hiex differenti biżejjed li ma nittamrux, jitamru, eh, immaġna jiena. Qed nagħmar ġibt għasel, naħa tal-għasel mill-Ingilterra. Ġibtu Malta, da jitfjanna minn għalih naħal ħajja rasnom, da jitteran minn barra minn Malta jissiġillaw naħal Malti għad il-sena kollha, per esempio. Ġvera differenza bejn dan il-mod kif iġibu ruħhom. U jgħid hawnhekk probabbli dak in-naħal jagħmel ġi staġuni jmut, mhux adattat, jew meta jkun hawnhekk qed jagħmel dan l-isfreġ għax qed jitgħammar ma' naħal. Ġifieri dik hija diretta, imma wkoll diretta. Ġifieri da, ma nafx intom sawli għal imma kif għandu għu ġifieri nisimgħu fuq l-aħbarijiet id-dudu tat-tadam, id-dudu tat-tut, l-istess ħaġa. Qed inġibu dawn l-affarijiet lejna, għandna l-vantaġġ li aħna iżolati, nistgħu nipproteġu lilna nfusna iktar, imma sfortunatament dak huwa li hemm. U dawn affarijiet li martu mart ġraw fil-passat, eh? Ġraw fil-passat, nsabu fil-disajnijiet, tal-gwajdura, jraw ħerba sħiħa, ħerba sħiħa għadna, għabba l-varoa, s-ġil smajt bja varoa. Jew urdina taħ, ma kienx taħ, kienx taħ xmata, Allura x'inhi s-sitwazzjoni? Sitwazzjoni ta' jekk tistgħu taraġi mġrija hemmhekk għal b'xar isfar. Forsi hawn min jiggusta antika fin-natura mhux post hawnhekk f'Malta. U ma nafx kont ċek osservaw naħal tal-għasel Malti kollu fil-filta krem u naħal żammu skura. Mhux blokk. Iżoġ, ganġi. Ma taħtux wara, tajsofu. Iganġu, iganġu, iganġu. Tajjeb. Ġifieri, anki inti minn għalik li kollok kaxxa li jeżem il-ħajta, u sa tant tant hawn grifex illi jista' jkun illi jkollok naħal isfar illi huwa Malti iktar minn naħal iswed. Ġifieri, meta mbagħad issa niġu biex nagħmlu eh, programm, irridu naslu kollox, irridu naslu t-terra, irridu naslu. Ġifieri, mhix ta' sempliċi. Sfortunatament, eh, Imma jgħidi nifs il-bejnietom ukoll. Iva, ċerti għammar fil-ispaċ miftuħa. U la darba jgħed f'Malta da, il-proċessi tiegħu ħajmra xorta, ħajproduċi ehm, jidulhom drums. Ehm, bal tan-naħla, mhux bal nessun saħbek, speċi differenti, bal tan-naħal, l-irġiel. Ma tgħidilhom jipproduċihom xorta. Jitħallat, insomma, dawn l-affarijiet sfortunatament. Le, le, drone huwa, meta semmejna ħaddiema, drone huwa li differenti. Sewwa? Ma ejja żomma sempliċi, ejja żomma mal-prinċipju għal issa. Mela, u tinsemmu kif jitgħamlu, għek għalajnkom kif jitgħamlu. Mela din reġina titwielet, u reġina fl-ewwel tlieta u minn tlieta sa' xartijiem, Toħroġ, l-unika drabi li toħroġ hi mill-kaxxa, mbagħad terġa' tidħol ma toħroġx. L-unika meta titwieled ikollha l-ewwel għaxart ijiem qisu, issa wkoll. Illi tmur f'dawn il-postijiet issa, drone congregating areas, ikunu postijiet fejn jiltaqgħu dawn id-drones biex jagħmlu. L-ewwel l-ġejjin. U d-direttiva titgħammar ma' xi għaxar, ħmistax-il drone differenti. Hekk jagħmlu dan sewwa tista' ssostini. Allura, tistgħu taraw hemmhekk il-geġuġija ta' drones differenti li hemm. Issa jekk għandek il-kaxxi f'dan il-post, mela f'dawn il-postijiet ħa jmorru kaxxa mhux biss tiegħi, jagħmlu kaxxa tal-ġirien, li forsi għandu naħal mhux magħti. U hemmhekk ħbieb jibda konfużjoni ta' dan taħlit li qed sew. Sewwa. Taħlit li anke l-mod kif tidher qed ibiddilha. U għawek dan għam studju li kontamittina għal-masses, dan nistaw naraw il-varjanti kollu basikament, ta' minn waħda nistaw naqdu s-dan u maħna differenti, ta' minn kax differenti. Ma nistaw għamlu ġiksaw basil, għajja ta' varjanti differenti. Issa di, kif t-der il-propja Malta, issa edha il-glas jifax kħu għal bħal daw, sa' għallura, jessi għum xarbi ma jintrux il-kuftit. Mek qed naraw, u din kif suppost kif tidher naħa Taljana. Issa l-Italjan mhux għax għandi kontra Taljan, għax imħom insomma. Imma ġeneralment hija naħla illi hija kummerċjalizzata ħafna. Illi l-Italjan jibekuha għax jgħidu li hija nas aggressiva, u affarijiet, forsi dak li jkun jifanzja l-ġinġrin, ma jafna iktar, tajjem. Imma hija naħla li supposti direk, ma basikament qed taraw

Probabbli għax fl-erja jkun hemm xi kaxxa partikolari illi mhux dejjem, imma forsi jekk ta' kull każ, għax forsi jkun hemm xi kaxxa ta' xi naħħal li jkollu l-irġiel ħażin. Dik hija, dik hija. U skont il-liġi ma tagħmel xejn ħażin. Ħa ndiskutuha. Ma tagħmel xejn ħażin. Ġifieri, imma apprezzaw l-impatt li tħalli fin-natur. E naraw din il-qasira ħafna di issa fuq il-vot tagħna bħal fondazzjoni xi nippruvaw nagħmlu. Jekk ma jkunx hemm sforz ta' konservazzjoni, fi ftit snin oħra hemm ċans kbir li n-naħla Maltija tinqered. U minħabba din it-theddida, nħoss il-bżonn li titwaqqaf il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Il-Fondazzjoni taħdem sabiex teduka dwar l-importanza ta' dan l-insett, ninkoraġġixxu t-trobbija tagħha u ninsistu fuq aktar riċerka fuqha. Nisħqu li jitfassal pjan t'azzjoni sabiex ġenerazzjonijiet futuri f'dan il-pajjiż jibqgħu jgawdu minn dan it-teżor uniku. Tistħu.
Napprezzaw li l-għan tiegħu jinsab minn kien iktar fid-dinja. Jiġifieri daqshekk hija sens. Bħalma kellna d-dwejra Huwa qed, eh, l-istess ħaġa li tibsa dwejra kienet tal-ġebel u konna nafu li xi darba oħra ħajġira hekk. Għax dik hija bad magħha riħ u l-mewġ, dak huwa proċess naturali. Imma n-naħa l-Malti, huwa parti min-natura Maltija u dir-rovina li tikkawżaw aħna bniedem li huwa totalment differenti minn xulxin. Għalhekk id-dmir tagħna li għandna biex nipproteġu l-affarijiet li għandna f'Malta. Għandu xi mawwis minnhom aħna. Imma ngawdu l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. X'persentaġġ ta' naħal fur Malti baqa' Mela, jekk baqa'.
Li nista' ngħidlek huwa li kienu għamlu xi għax tapprezzaw ukoll li ma xejn ċentralizzat. L-isfortuna li għandna f'Malta u nkunu nafu biss ċert jiġri għax kien hemm xi proġett ta' riċerka. Nista' ngħidilkom li pereżempju naħal naħal tal-għażel anke b'mod governattivi ġifieri b'mod l-istituzzjonijiet li jieħdu ħsiebu mela jieħdu ħsiebu l-Ministru tal-Agrikoltura x'kien minn ngħidu huwa Il-Ministru tal-Ambjent għax huwa parti min-natura. Fil-Ministru tal-Ambjent hemm id-Direttorat tal-Veterinarju li jirreġistra parti oħra. Kull meta jiġi fil-Għawdex, jaqa' taħt il-Ministeru f'Għawdex. Jiġifieri, mhux kultant jiġu kreat dawn ġenari. Wieħed ma jafx jagħmel mal-ieħor. U mhux qed ngħid li effers differenti li huma paralleli mhux tajbin. Imma ġbudant koordinazzjoni hija importanti. L-aħħar stqarriġ li kien hemm

Nafu li meta semmejt ilkom marda l-kurdina, sewa, konna ta' ma nafux li għandna ngħad speċjali Malta, konna nafu, u konniex nafu uffiċjali. Dakinhar kien il-gvern stess li daħħal ngħad tal-għas il-barra biex jgħin minn għalih naħħala, ġifier dak id-disajnijiet, ġifier dak ma ġejjin jkun ngħad tal-għas minn barra ilhom is-snin, Hemm episodju kbir ieħor li kien sar f'Għawdex dwar iċ-ċans kontroversi. Issa, napprezza illi Sofja Varga, Sofja Varga, napprezza illi għasel, mela nibdew mill-valur intrinsiku ta' Sofja, għasel Malti u għasel ma' mult Malta, bla distinzjoni. Issa, Terminu ta' valur naħseb jiena li kieku kelli nagħżel naħseb iktar nagħti valur lill-għasel Malti magħmul minn naħal Malti. L-ewwel nies. Fuq għasel Malti ma nistudi li inti hemm differenti. Imma staw nistudi fuq għasel sqalli sewwa illi sabu li kaxxi differenti li sqalli lokali u mhux lokali kummerċjalizzati jipproduċu asset differenti. Għalfejn, għax probabbli dan intrinsiku ġo moħħu l-asset sqalli ħajmu fuq fjuri b'mod awtomatiku mhux għax jgħod jirraġuna u jgħid minn mezz. Imma b'mod awtomatiku ħajmu fuq fjuri li jaf li huma iktar tajbin. Probabbli forsi għalhekk l-għasel Malti għandu ma prestiġġuż iktar minn għasel barrani għax tant m'għandna xejn fjuri, il-fjuri huma konċentrati, eh, allura l-għasel li nagħmlu nagħmlu f'Malti huma iktar bnin. U għalhekk l-għasel Malti dejjem jirbaħ li morz. Tajjeb. Ġifieri ma nistax ngħidlek li l-għasel Malti għamel għax studji m'hemmx. U fejn m'hemmx evidenza ta' studji mela tibqa' mistoqsija. Sawa. Imma jekk nagħmlu komparatively ma' studji barranin, iva, they're differenti. Mhux tibqa' skont il-fjura, għax imbagħad hemm għasel differenti matul is-sena. Sewa skont istaġuni, skont xi tkun hemm qed jiġu. Imma anke fl-istaġun innifsu hemm varjetà wkoll. Sewa, imma ma nitħux Mela, il-fondazzjoni. Bażikament bdejna naħseb għandha nistgħu ngħidu li għandha eruq Zejtunin, għax l-ewwel laqgħa il-kollega li qed il-fondazzjoni huwa żejtun ukoll u l-ewwel laqgħa meta fqalna qed ngħinha mhux għax prattika għandna żejtun. Sewa, jiġifieri għandna l-belt nies għandna fejn ġolidna żejtun ukoll. Insomma, baddejna l-proċess biex proċess li hu flus u ħin biex jiġu reġistrati, ma sewa dak kien uffiċjalment 2023 ma jien. U napprezzaw li jisma' Mela, jekk verament irridu agrikoltura sostenibbli u sostenibbli għax kemm nobbu nisparaw kliem l-adda ġana u sostenibbli u l-bomba sliku. Sostenibbli huwa li l-agrikoltura ħatibqa' fi żmien li ġej illi ħatkun imsejsa fuq l-agrikoltura nifisha għax wara kollox in-naħal ma stakeholder importanti. Mela jekk in-naħja in-naħal il-management sa naħal u naf x'inhu. Għax inkella ħanqtolija stess in-naħal. Jiġifieri jrid ikun management tan-naħal tajjeb, min-naħa tan-naħal. Napprezzaw li hu parti mill-ekoloġija, jiġifieri jekk għandha dis-sens għax huwa parti min-natura, u napprezzaw ukoll forsi li ma nafx, għax forsi jkun patriottiċi jiena, imma il-heritage, il-wirt naturali, illi jekk inti ma jiġax ma jiġax jiġi dan, ma jiġax jiġi. Sewa.
Settur tal-agrikoltura biex ikun sostenibbli irid isserraħ fuq tliet pilastri. In-naħla Maltija bħala parti essenzjali tan-natura, il-patrimonju marbut magħha, it-trobbija tal-għalf. Mingħajr għal wieħed minnhom, dan il-qasam jgħodd.

Taħseb li forsi hemm żewġ raġunijiet illi min qed jiġbed forsi ħabel għax il-laħab kummerċjali u min ġenwinament irid iżomm minn naħla. Mhux neċessarjament ta' għax nies f'assoċjazzjoni differenti għandhom opinjonijiet differenti wkoll. Veri m'hemmx li. Jkun hemm skop wieħed komuni.

Sar studju l-Università ta' Malta dwar il-protezzjoni tal-nabla Maltija. U għara li l-aħjar pass fis-sitwazzjoni u li tiġi dikjarata l-insett nazzjonali. Fl-2023 saret talba lill-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi biex jibdu dan il-proċess. Il-benefiċċji huma bosta, fosthom li jissaħħaħ l-għarfien nazzjonali ta' din is-sottospeċi endemika fuq l-istess livell bħal qabel u l-Merinn. In-naħal jieħu r-rwol ta' gwardjan tal-insett nazzjonali. bl-opportunitajiet kollha li din l-inizjattiva ser iġib magħha. U n-naħla Maltija isti n-naħla tal-għasel preferuta. Allura l-importazzjoni tal-laħam barrani tonqos. U s-settur tal-apikultura jsir aktar sostenibbli. Ir-riskju li jidħol mal-ġdid b'mod aċċidentali, kif ġara fil-passat, jonqos drastikament. In-naħħala jibdew iweggħdu min-naħla li timmexxi aktar b'anqas xogħol, għax tgħix aktar fit-tul, u tagħmel aktar għasel. L-għasel Malti jiżdiedu l-prestiġju għax isir prodott lokali derivat mhux biss mill-flora tal-Gżejjer Maltin, imma wkoll mill-inset nazzjonali ta' Malta. Din l-inizjattiva toħloq ukoll niċeċ ekonomiċi ġodda, fosthom fit-turiżmu ta' kwalità u xogħol li jidħol għal marbuta mal-konservazzjoni. Pass pass, dan l-isforz kollettiv għandu jwassal f'inqas spejjeż u aktar dħul għal min irabbi n-naħla Maltija. Din hija opportunità tad-deheb biex Malta sservi ta' xempju għal pajjiżi oħra.

Eżempju, bħalissa jkun ismu jekk verament rridu nagħmlu xi ħaġa b'sens. Bil-kuki, sorry l-espressjoni, ma vera. Per eżempju, bħalissa jkun hemm l-irġejjen tal-Bal ta' Zunzan. Kull reġina qed naqqas ma nafx kemm il-elfs Bal ta' Zunzan fis-sajf għax l-għodu ta' reġina u kolonja u meta issa wara, u mbagħad fis-sajf xi tibda sviluppa aħna naraw fis-sajf dawk huma l-Bal ta' Zunzan ħaddiema. Jiġifieri ara kemm jekk xi ħaġa jsir bis-sens kemm tista' tkun iktar effettiva. Jekk aħna kkoreġina issa l-banda tas-Sulzan, ovvjament ma marrix nagħmilha jiena u l-ħabib tiegħi hawnhekk li irid tkun xi ħaġa nazzjonali li fiċċa konta Malta hija daqshekk hija tagħtina prattika kieku fiċċa konta Malta għandna sfortunatament xi kultant Għagħu l-osbut, nejtom xie,
L-ewwel tkellimt fuq l-impatt tal-slajda u l-impatt li hawn l-ambjent u l-belt u l-ilma. Ir-raġġi 5G li jintużaw għall-mowbajls għandhom effett fuq il-klima? Ti għad hemm qisu għandhom impatt għax huma raġġi bi frekwenzji daqsxejn iktar għoljin u napprezza wkoll is-Sinjur qal kif isibu ruħhom meta hawn iktar jafu. I mean, probabbli bħalma ħamir imur lura d-dar u għandhom ċerta

sabiħa. Li kont se ngħid illi illi aħna nbieħu l-għasel il-mod ovvjament u 10 euro mhux ħaġa li wased bi, imma l-iskop huwa bħala donazzjoni. Sewa, jekk għandek il-ġirien naħa tiegħek illi għandu l-ħar bla doċ u għet ibiħku fil-kwantitajiet ikbar għal ħafna qas flus hemmhekk. U bħala konsumatur jista' jgħid li juna għasel ma għandi Imma inti kif ħadd tkun taf? Jiġifieri aħna rridu mmorru lejn sistema ta' ċertifikazzazzjoni, sistemi online available imma jkun li komplikat konna li għandna ma spiċċax nagħmlu saħħiet imma ovvjament kollox ma limitat għandna jum. Imma l-next sejjem, ġifieri ma nagħtux ħajna. Yes.
Għandkom xi format ta' abbonament ta' biex jisaxħu. Ġifieri minn ikun interessat biex minn U xi ħaġa oħra wkoll. Permettili. Mela, li ħadd li naħla Maltija pura ma' xi tax il-mija. Minn dan il-kampjun li għal. Iva, ma dak dak li hemm, dak li dak li. Dan il-kampjun li għal. Ġibi b'50 sena kważi. U dan xejn ġdid, ġibi kien. Għasien, għax Jista' jiġi kien hemm każ f'Għawdex illi mela f'Għawdex kien hemm daqs 500 kolonja qabel. Ġurnata minnhom fejn minnhom eskortat minn pulizija dak kien ġifieri kien jafx il-liġi. Kien hemm intraprenditur ma kienx qed jither il-liġi, li daħħal 500 kaxxa oħra

Rigward tal-isem nazzjonali, mela, għal min ma kienx jaf, Malta għandha l-isem nazzjonali, bir. Indana Maltija, sewa. U da, u mhix darba għandna fil-għonu, jgħet għom fil-soddel, x'tafx il-kollega tajba, kif, għasetin għonu għajt mija. Kien, dew li għamilna studju li ovvjament, għax l-iskuza li konna nirċievu, hija li f'Malta, parti mill-Unjoni Ewropea huwa suq single market illi ma tistax inti tagħmel eh, toqqaf is-servizzi u kuda li hemm istess użi waħda bidna naraw għamilna l-ħol tagħna għamilna rajtu li ġiet Maltin u li ġiet Ewropej xerdu u tfaqqasu bajt irrealizza li da kien kollu ħmerijiet li xi kultant dawn l-iskużi li daw jgħidu ħasabha. U fassal din l-inizjattiva eh, li biex ovvjament ġibu l-armati u l-Istat Nazzjonali, il-qofol kien li l-ewwel nies nżidu l-arfin. Għal min kien jaf, tajjeb, forsi follow me ma tislet, allora ma kienx jaf. Kien jaf barra likom. U tajb li forsi tkun dan maħbin. Tkun ġedu xbinta tgħidulhom ukoll il-armati jgħid tajjeb. Issa, mela apparti ġifieri l-għarfien u apparti ċ-ċajt. L-għarfien. Nżidu l-għarfien. Il-bidla fil-mentalità wkoll, għax hawn xi ħala illi, ma nafx, forsi ġejja minn ideat kolonjali ta' barra aħjar, ta' barra aħjar, forsi. Imma nibdew din il-bidla wkoll fin-naħala li huma l-stakeholders primari. Eh, issa jekk in-naħala ħadu nibdew bil-mentalità u jgħidu naħal Malti, eh, mela awtomatikament għandna l-importazzjonijiet.

Kien fl-24 ta' Settembru, ġurnata monumentali għalina u għax kienet inizjattiva li ħloqna mix-xejn u li saret fl-Istat Nazzjonali, verament konna kuntenti u issa tibda triq tal-ħidma li insomma nistgħu. Għax, għax, meta kien, mela kien l-avviż legali 230. sewwa, illi kien emenda ovvjament tal-insetti u l-flora nazzjonali u daħħal ukoll illi saret l-insett nazzjonali. Għedna tajjeb. Għax fil-leġislazzjoni ta' ehm, flora u fauna ehm, li huma nazzjonali, ħadet tipproteġi l-abitati, ġibir teknikament, fil-qablu, aħna jridu nipproteġuru l-abitati, u jien, u jekk mhux qed nipproteġuru qed immur kontra l-liġi. Għalli l-ilkom, istanti x-sabu Għan proteġu kol, għan għamlu kol, għan diversi artikli fil-fidda. Għana minnu billi ikon għan kompatibilta bejn l-użu u il-demarkazzjoni, bis-juda, għajja għax bħal l-axħar użu naħa Malti tuża l-agrikoltura, tajjeb, anzi ħanġib, għax nafu xejn riċerka li naħa Malti f'Malti hemm ħafna iktar għasel. Ġifieri għandna daħħal irwibhom monetarjament. U kien hemm artiklu ieħor illi ħan nipproteġu kontra il-ġenetika, ħan nipproteġuha. Ġifieri hemm jekk jiena, eżempju, għax eżempju, jekk il-mċin qabru minn sqallija li da jidamar sottospeċi jew mhux ikun fatek. Hemm konsent il-liġi. u ma nistax sewwa għax inkun qed ikkontamina l-abbużanti u l-abbużanti x'tagħmel x'għamel kollu lejn hekk għandna mod kif nibu il-ġenetika l-ġurnata U suppost mela il-leġislazzjoni kien hemm illi ħadd proteġu l-ġenetika u għajna mela il-benna jiġi muħattu mar sa Iva, għax l-introduzzjoni ta' speċi aljeni fil-kuntest ta' tal-matija mela xi ħaġa li tkun ta' naħa ġenetika għal barrani u għaljena invażiva xi tikkawża l-għaleni. Dik ma tapplikax jekk dik l-ispeċi li tuża l-agrikoltura. Tendenza waħda, tendenza waħda kreat il-liġi li l-eżamet ġabu għamil plastik.

Imma fl-isem biex jittumaw ħin tajjeb. Għanna inizjattiva differenti wkoll li ehm, għanna ġanġi postijiet li ma semmijin għanna mod simboliku sew għassa dan il mudix xaffet ħat għamel, imma dak li jkun jara t-trikin, għasma naħari, s-sirari, u forsi diġi tfankila ta' forsi ta' prima fil-tex. Naħħanna, għatera, għaddu. Skużi?
Inna għadda, għadda għaddu. Issa, sfortunatament nista' jgħidu wkoll li lejn

Fuq l-iskola primarja issa ħajkun hemm xi kaxxi tan-naħal li dawk huma iktar għama, dawk huma tal-fondazzjoni tajjeb. Jiġifieri dejjem nippruvaw kien l-ewwel fuq agreement li għamilna ġi verament nirringrazzjaw il-President Ħafna Paħfa li tawna u minn hawnhekk issa jibda verament xogħol ta' konservazzjoni tajjeb. L-aħħar kliem qasira tajjeb biex inkonkludu.
Naħla Maltija unika. Xogħol importanti ta' natura. Biss f'riskju ta' estensjoni. Azzjoni konkreta lejn il-protezzjoni tagħha hija urġenti. Jeħtieġ li nħarsuha qabel taħarbilna minn idejna.

Bikollhom ma' punti valissimi. Ħbib, grazzi ħafna tal-pendenza tagħkom. Sina nżid hemmhekk li ma ġibdilx ta' il-kienas.
Però wkoll. Mod xjentifiku wkoll kienu għamlu studju xeraw jekk mhux veri aggressiva sabu li mhux vera.